Adɔfo, nnɛ nso yɛ daa soronko a yɛ Awurade Yesu Kristo asiesie ama yɛn yi, aseda ne anuonyam nkatwadi mpa Onyankopɔn ne din. Yɛda Awurade ase sɛ nnɛ nso so yɛahyia biom wɔ social media yi so. Adɔfo, ma yɛn didi yɛn ho nkɔmmɔ kakra, fi sɛ berɛ a yɛwɔ mu yi, Bible ama yɛate ase sɛ yɛhunu yei sɛ nna ɛdi akyire no berɛ mu yɛ den bɛba. Sɛ mu ayɛ den, bie su, ɛyɛ saa na ɛsɛ sɛ ɛba no. But sɛ wowɔ Kristo deɛ a, wɔ ade nyinaa. Nea wiase no aduru no, ɛwɔ sɛ yɛde yɛn werɛ, yɛn akoma ne yɛn adwene nyinaa to Awurade so, firi sɛ wokan Jeremiah chapter 17 verse number 7 a, ɔsɛ nhyira nka onii kɔ ɔde ne ho to Awurade soɔ. Na ɔde Awurade Nyankopɔn yɛ n'anidaa soɔ. Ɔsɛ ɔde no bɛtoto dua esi asubɔntene ho, na ha rempo da. Ɛbɛso n'aba wɔ ne bere mu. Hallelujah. Ɛna me ne odi nkɔmmɔ kakra afa ɔman yi ahohiahia ne ahokyerɛ a yɛnam mu bi bɛn nnipa bebree nti aseɛ firi sɛ sɛ ɔman no ma ne firi nyankopɔn akwan so a saa firi sɛ bible sɛ nimdeɛ a mema yɛ ne ntie no ɛyɛ dɛn ɔmbɛbrɛ nti sɛ mehwɛ ghana yɛwɔ mu a yɛn mpanimfoɔ ne yɛ leaders nyinaa mfa awurade asɛm Wɔapo Awurade, ɛnna wɔnam wɔn nimdeɛ mu nyansa, gyimii ne nneɛma a ɛnsɛ mfata, amumuyɔ. Sɛ yɛka Nyankopɔn, yɛpirikyi sɛ Awurade Awurade sɔfoɔ pirikyi sɛ ne wɔka ne sɛ gyimii bɛm anaa akwaseɛ bɛm a ɛnna ɛnyɛ sɔfoɔ aba mo pirikyi a mode di atɛm. Kɔmibusɛm ɛti du ne yi mu aduonu mmiɛnsa. Proverbs chapter ten verse number twenty three. Ɔsɛ amumuyɔ yɛ ɔkwasea sɛ agorɔ. Na nyansa yɛ nhunumu nipa fɛ. Hallelujah. Nti deɛ nti a meka sɛ yɛma mu mpanimfoɔ no bi yɛ gye ɛredi gyimisɛm ne sɛ yɛn mu MPs a wɔn sɛ wɔn yɛ deɛ eh, mmarahyɛfoɔ mmarahyɛbadwamufoɔ wɔn na ɛkɔhyɛ mmara ma ɔman no sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmara no bɛboa ma ɔman no adi yie na ɛmu nnipa yɛ te mmɛmɛ ne wo yɛn nso yɛtena mu adi yie na yɛn akwan ayɛ yie Yɛ adwuma, yɛatumi anya adwuma yɛ ama yɛn nsa akɔ yɛn ahwɛ yɛn yere ne yɛn mma nom no. Wɔn tena kɔtena office hɔ nya sika a, ɛmaa slay queens, wɔn a according to second king chapter 9 verse number 30, the spirit of Jezebel awurawura wɔn, wɔn ayɛ sɛ wɔn reka wɔn ani akyi, ɛte adwamanmmɔ mu, Proverbs chapter 7, adwamanfo tam hyɛ wɔn ɔde nam abɔnten, na saa ministers ne MP afa saa mma yi de Ghana sika wɔn de bɛyɛ ɔman no yie. ama yɛn a yɛyɛ yɛte mu no, yɛn ho atɔ yɛn na yɛatumi atena ase asom yɛn Awurade nokorɛ ne tenenee mu na daakye ankɔm Awurade abɛfa yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu no, wɔde yɛ saa nneɛma funu no. Enti Bible se saa nkurɔfoɔ no wɔayɛ dɛn? Wɔagye me, mɛma yɛamane because wɔayɛ dɛn? Wɔamfa m'akwan so. Wɔamfa Awurade akwan so, wɔapo Awurade asɛm. Aman mu mpanimfoɔ te ha ɛne yɛabie TV stations, yɛma authorities papers, eh, certificate, ɛma akɔmfoɔ ne adunsifoɔ, atorofoɔ ne azaafoɔ sɛ bra mɛyɛ double money ɛma wo, bra bɛgye lotron ba ne yɛbu boys, obi bɛtena TV so fa nipa mogya bra ne yɛkunkum nipa, awudie ɛkɔ soɔ. Ne nyinaa saa aman mpanimfoɔ nyinaa te hɔ hwɛ. Enti Awurade asɛm ka, according to Jeremiah chapter 4 verse number 19 down. Ɔsɛ odiyifoɔ no abobɔ die. Enti mekae a na mesu, mehwɛ deɛ Awurade asɛm aka a, na me yam hyehye me ma me. Ɔsɛ me yam ne me yam. Mete m'akoma mpii mu yaw, m'akoma pere me, me mu. Ɔsɛ ɛfiri sɛ, ɛfiri sɛ kra te, ɛfiri sɛ mete nkra totorobɛnto hyɛn osebɔ mu. Wɔteam sɛdeɛ abuo bɔ so, asase ano nyinaa asɛe, mpofiri mu na me ntomadan nyinaa asɛe. Hallelujah. Nyankopɔn ka sɛ ne ntomadan a ɛyɛ deɛ ɛne me no mmienu. According to First Corinthians chapter 3 verse number 16. Ɔsɛ mu nim sɛ wɔn kronkron a monya firi Nyankopɔn no, wɔyɛ ne mu nipadua yɛ asɔredan. Enti Bible nso ama yɛate ase sɛ Nyankopɔn wɔnte dɛn a nipa de ne nsa asi mu. Ɔsɛ mɛyɛ me tenabea wɔ nipa mu. Hallelujah. Ɔsɛ Nyankopɔn ɔsɛ ne ntomadan asɛ yi. Asɛm a Nyankopɔn nam Jeremia so de maa yɛn no no. Ne ntomadan asɛ ampa firi sɛ nnɛ yi mmeranteɛ a yɛsisi so a ɛyɛ Nyankopɔn asɔre nipadua yi no yɛde ayɛ wii, nsa, dwot, adwaman, atorɔ ne akae no nkusunkusu. Nneɛma a ɛnsɛ mfata na mmeranteɛ de abrabɔ yi nipadua no yɛ. Ɛna mmabaawa nso a yɛaba nso so de yɛn nipadua na ebu adwaman. Yɛhyehyɛ ntaadeɛ a ɛnsɛ mfata, makeups ahodoɔ, nneɛma a ɛmfata. Nti Awurade se dɛn? Ne ntomadan ayɛ dɛn? Asɛe. Awurade ntomadan asɛe. Nti ɛba ne saa a, brɛ ne yɛbɛbrɛ. Awurade asotwe nti according to Deuteronomy chapter 28 verse number 15 ɔse Asoɔden ho nnome. Ɔse sɛ woantie Awurade Nyankopɔn mmara nsɛm, Deuteronomy, mepakyɛw ma memmie hɔ nkenkan kakra ma wo na tie Awurade asɛm. Sɛ wɔn, sɛ wopo Awurade asɛm a, nnome a Awurade Nyankopɔn aka no wɔ n'asɛm mu sɛ ɛbɛba wo so no, ɛno no. Enti Ghana, yɛnhwehwɛ Awurade akwan. Yɛmfa Awurade. Deuteronomy chapter 28. Wowɔ Bible afa no bi yɛ hɔ no yɛnkenkan. Deuteronomy 28. Sɛ nimdeɛ a me man ni nti wayɛ dɛn? Wayera. Ɔman no mu mpanimfoɔ no mu nnipa nyinaa apo Awurade. Kakra a yɛfa Awurade akwan so nso a, ahokyerɛ ne ohia nti, nnipa ntumi nsom Awurade nokorɛ ne tenenee mu. Bi som Awurade nokorɛ ntirim ɛkɔm nti na ɔde atorɔ. Adiyifoɔ nso Awurade Nyankopɔn afrɛ ɔkɔ n'anim kakra na Awurade dom ne tumi a na ahantan abɛhyɛ ne ma. Na afei deɛ, ahantan no ama akwankyerɛ nsɛm fata akwankyerɛ bɔne a ɛnni twerɛsɛm na ɔgyina soɔ kɔtontɔn so boro ma ne nuanom sɛ Yesu mogya. Na Yesu wuiɛ no 2021 nie. Mogya no ɛnweeɛ. Wɔn mogya sika twa wɔn mogya so fam within five five minutes no ɛnwee. Ayɛ dendennden, enti Yesu mogya akɔ fafiri he. Mom yɛmma yɛn ani nna hɔ o, na awiei no abɛn. Wosɔ radio, TV, social media me ne wo di nkɔmmɔ wɔ so yi, wobɛkɔ obi abɛtene ho, ɛna Kristo biara nni hɔ, ɛna heaven biara nni hɔ. According to First Timothy, wɔse sɛ obi ampere Awurade Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ne so a, na ɔyɛ dɛn? Na saa nipa no wahoran, na ɔyare akyinigye yare, na wasan yɛ dɛn? Wasan agyimi. Hallelujah. na wasan agye me nti saa nkurɔfo na wɔgye akyinnye di kristo ho fɛw no nyinaa me nua bɛma me nua baa ma w'ani na wate hwɛ yie na obi annaada wo nti me me moto ne sɛ sɛ awurade amma a waa wobɛwu hallelujah deɛ nti a meka saa ne sɛ sɛ awurade amma a mɛto wɔ ɔbɔne a woti ma woayɔ ne sɛ wo nsakra no wamumuyɔdeɛ a woti mu mfomsoɔ ne mmaratodeɛ bi a woyɛ ti awurade nyankopɔn mmara nsɛm a Wonyɛ w'adwene sɛ wosakra afiri mu no, sɛ Awurade yɛ a mɛto wɔ mu nnɛ a, wokyena wobɛwu. According to Hebrews 9:27, ɔse na ɛda hɔ ma onipa biara sɛ owu prɛko pɛ, na owuo no akyire no, atemmuo da hɔ ma mene mmienu. Wo a wote hɔ a woayere ho kenten te social media woka twintwan atemmuo bi ani hɔ, nipa wu anaa sa no, owuo no deɛ Awurade asɛm kae, wagye atum. Nnipa wu ampa. Genesis chapter 1 verse number 1 sɛ Nyankopɔn fiti sɛ ɔbɔɔ soro ne asase. Wohu asase so na ɔte wopagya w'ani a wohu ɔsoro. Ɔse na ɔbɔ ɔte fam de ɔte anwene nipa sɛ ne suba ne nsɛ so. Wohu nipa. Wone nipa di nkɔmmɔ gye nipa nsɛm sika di wokasa nipa ho ɛno deɛ wagye atum. Na atemmuo no Awurade Nyankopɔn sɛ hwɛ mereba ntɛm according to Deuteronomy 22 verse number 15. Wɔse merɛ Nyankopɔn mereba ntɛm na mekura m'akatua mede bere wo nipa biara sɛdeɛ ne ɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. ɛndeɛ wonye nni. Wama Satan odin no. Those Satan odin pastors. Wɔn wɔ social media. Ɛna social media foɔ no, radio ne TV foɔ no nso so. Wɔn a wɔka real, yɛ preaching real gospel no a yɛka nkwagyesɛm ama wɔn a wɔte wɔn bɔne, wɔn a wɔnnim Nyankopɔn, obi a wɔnte Nyankopɔn asɛm da, sɛ ɔbɛma wɔ platform, woka Nyame asɛm korɔgyen sɛ presenter anaa media bi ma wɔ platform sɛ ka Nyankopɔn asɛm korɔgyen ɛma wɔn a wɔnsakra, wɔn a wɔnte Nyankopɔn asɛm da no nsakra no, wɔmfa ma wo. Na mmom deɛ Satan awura no a wɔgye akyinigye wɔ Nyankopɔn asɛm ho no, wɔn nso yɛakɔfrɛ no abɛtena radio so. Akɔmfoɔ na invite wɔn all in the name of money. Ba me moa Bible mo ate aseɛ sɛ ɔse yɛba yɛamfa hwee ama wiase. Saa nso ne yɛkɔ a yɛntumi tie the word ne yɛtwi yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ. Na ebi wɔ a wokɔ ayie a mmerɛ bi mekɔ ayie yɛsi biribi deɛ de siedeɛ. ɛna yɛgyegyeɛ yɛgyegyeɛ yɛgyegyeɛ wei ba a ɛna w'adamfo asɛm asi nie wɔsi yɛ dɛn gye wokɔ a na wode atɔ nsuo wokɔ a na wode atɔ nsuo ebi mu odu twenty siri fifty siri thirty siri saa na wɔn gyegye adeside nyinaa ewi ne funu da mpam na ewie yɛ no mehu sɛ wɔn wɔn kata so de ofunu no akɔ amusie yɛ akɔsie no because nipa bi awie yɛ ɛno no owuo. Nti woka Jeremia chapter 22 verse number 1022 Jeremia chapter 10 verse number 22 wɔsi mɛ nsu nfɔ na mɛ nyam no na mmom yɛnsu baabi a ɔrekɔ na ɔnsan mma n'awoɔ asase wei so biem hmm. nti obi a watena nsa wiem awu wɔ ne nsa wiem na nka nkyɛ sɛ ɔkɔtwa abraham kokum wɔnkɔ hɔ awurade asɛm na aka deuteronomy 28 verse number 15

16 no wɔse nome bɛka wo kuro mu ae nti nome aka yɛn ɛne se yɛte gold so so kɔm de yɛyi Ghana bibie ne wa Ghana yɛ ne bi resources ɛwɔ sɛ ɔman bi anya na ɔde nya ne ho sɛ tam anka ɔman Ghana ni sɛ yɛkɔ boseabɔ no yɛwɔ bi nso yɛ yɛayɛ dɛ yɛda so kɔ boseabɔ yɛ ho kyerɛ yɛn yɛte sika so so kɔm deɛ yɛampa firi sɛ wopo yɛapo awurade nyankopɔn mmara nsɛ yɛnante awurade akwan so ɛne yɛn ankasa yɛde yɛnim deɛ Te First Corinthians chapter 1 verse number 16 down to 18 no, wɔ sɛ Awurade Nyankopɔn bɛdane wiase nyansa nkɔ asase no, ɔse wiase nyansafoɔ wɔ yi, na wiase akyinnyegyefoɔ wɔ yi, na Awurade Nyankopɔn ɔnane wiase nyansa nkɔ ase asɛm anaa? Onipa biara a wapo Awurade Nyankopɔn asɛm a wohu sɛ wankasa wobɛkasa wɔ onimdeɛ mu, wobɛyɛ biribi wɔ wo hunu mu no, wobɛyɛ kwasea wɔ Awurade ani so. Firi sɛ mebusɛm sɛ ɔkwan bi wɔ tiri wɔ nnipa ani so no nso dɛn awieɛ no yɛ dɛn ɛyɛ owuo. Ɛna asɔfoɔ nso a yɛaba bebree nka nokorɛ ɛnam kakra ɛbɛdie nti. Wɔba bɛtena social media ma wahyɛ atoro wɔsɛ wahyɛ toro nkɔm. Jeremia chapter 23 verse number 1 down. Ɔsɛ me nsoma wɔn adifo na atoro mu na ɔde hyɛ me din mu nkɔm firi sɛ awurade nkasae. Ka Numbers chapter 19 Numbers chapter twenty three hɔ ebere a Balak ekotie Belial Balak kɔ bra bi Belial so ɔnkɔ hyɛ nkɔm ntia Israelfoɔ no ɔkɔ gye sika nkɔ kɔ hyɛ nkɔm atia Israel ɛnam sika nti deɛ ɔbɛdie atorɔ nkɔm na nkɔ kɔ hyɛ ɛnso na Awurade Nyankopɔn ate ne wɔn sɛ me ma Israel me na mahyira wɔn na me nnome wɔn ɛnɛ nna ɛkɔ soɔ sɔfo Awurade Nyankopɔn afrɛ wo sɛ bɛka ne nsa according to John chapter 3. John chapter 3 verse number 34. Ɔse deɛ Nyankopɔn afrɛ no ka Nyankopɔn asɛm. Sɛ ɔyɛ Nyankopɔn diifoɔ, Nyankopɔn tiri mu po no ɔnam so da no adie. Ɔnka sɛ hyɛ nkɔm ma wɔn a wɔbɛbɔ bɔ. Nkɔbɛhyɛ nkɔm ma politicians because wɔn wɔn nim awurade. Abosom so na wɔn nenam nnwan ne nipa na wɔn kum. Kɔyɛ sacrifice hunu bi kunkum nipa rɔfrɔf. Nti sɛ awurade nti mu ɔde nankwasi asɛm na abosom nsɛm ɛne ne tumi kakra wɔpɛ die, MP a wɔpɛ die, tundra kakra wɔbɛda mu nti. Obeku ato atwene kwa na wawu ɔbɔ ne nsa akɔ gyam. Wote Ghana womfa Awurade asɛm obi ani abere ɛyɛ campaign kɛseɛ wokɔ ne n'ani abere na ne kɔn ho ntinintini ɛregye Ronaldo ne Messi ho akyinyi a asɛ wɔn ba bɛtua ne ka bi nanso Awurade asɛm deɛ woka so nka wɔ so wɔfɛle na Kristo nso sɛ deɛ ɔbɛfɛle sɛ ɔbɛbɔ me Kristo Yesu din wɔ dodoɔ anim no me nso mɛfɛle sɛ mɛbɔ ne din ɔmagya Nyankopɔn anim yei nti sɛ wotie me na Wo a wotie me na me ne wo di nkɔmmɔ yi, mesrɛ wo, sakra w'adwene wate. Revelation hɔ no, ɔse kae baabi a wofiri hwee aseɛ na kae wo kan nnwuma na yɛ dɛn? Na sakyera w'adwene na yɛ wo kan nnwuma no. Ntena mumuyɛ no mu, ntena bɔne no mu ngu o. Nsa, ɛnyɛ fashion. Adwamammɔ, ɛnyɛ fashion. Dressing a ɛnsɛ mfata no hyehyɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata. Deɛ Awurade se wɔmpɛ no na wɔmpɛ. Me nua gyae wate ɛnyɛ wo ho akyinnye. Firi sɛ obi yɛ asoɔdene saa, obi di asɛm no di agorɔ, obi di Nyankopɔn asɛm di agorɔ saa, ewi aseɛ no, nuhu na ɛbaeɛ. Sɛ wo sɛ mebɔ ebi asi according to Luke chapter sixteen verse number nineteen. Ɔsɛ Bible sɛ na ɔbarima bi tena ase. Luke sixteen nineteen. Ɔsɛ na ɔbarima bi tena ase. Ɔno a ɔde Nyankopɔn asɛm di agorɔ no awieɛ no. Awieɛ no Luke chapter sixteen verse number nineteen. Maame nka hɔ. Kɔ saa ɔdefoɔ no ɔbɛtena asase so ɔde Nyankopɔn asɛm yɛ de adi agorɔ. Na n'ani baa ne ho so Bible sɛ no yɛ dɛ na ɔda anyanyadeɛ mu. N'ani baa ne ho so no, na ɔda adeɛ anyaanyaadeɛ mu. Nti wo nso ebi a wotie mi saa mmere a wo ho ɔdene wodware ebi awurade ayɛ w'adom woanya kaa bi atɔ wonya deɛ wobɛdie wohunu sɛ nyame bi ani hɔ ɔadwene no no saa mmere deɛ wote ase a wo ho ɔdene deɛ wode nyankopɔn asɛm bɛdi agorɔ sɛdeɛ wankasa wopɛ o na mede metuufo abɔ kɔkɔ sɛ berɛ bi ba a Berɛ bi reba o, Nyame asɛm no a wode di agorɔ, asɛm no na ɔbɛgyina so de abu atɛn. Na yɛntie, ɔdefoɔ bi tena asase wei so a, ɔde Nyankopɔn asɛm di agorɔ firi sɛ na ɔwɔ ahodeɛ, ɔwɔ sika, asetena mu, asetena ho afɛfɛdeɛ awura no te sɛ ne mmeranteɛ ne mmabaawa yɛaba, asetena mu afɛfɛdeɛ awura yɛn, wiase akɔnɔ ahyɛ yɛn so a nti no, yɛsɛ yɛntumi nsom Awurade na yɛatu yɛn akoma ahuro adi cars, sika, wiase afɛfɛdeɛ, sɛ yɛbɛdrɛse ahyɛ ntaadeɛ akɛseɛ na wɔn aka sɛ ei aberanteɛ asɛm asi na ɛkɔ ababaawa asɛm asi na ɛkɔ no nti yɛmfa awurade asɛm ɛne ɛde nyankopɔn asɛm di agorɔ nyankopɔn asɛm sɛ ɔkyerɛ adwamammɔ wokae first corinthians chapter 16 verse number 18 ɔsɛ monwane adwamammɔ nanso wobɛpia abɔntene ahyia mmerantene baba wafe no wadrɛ sɛ adwamanfoɔ dressing ɛde nam abɔntene adɛn a all in the name of so ɔbɛluku sexy adwaman baabi a wiase no aduru no no, Awurade asɛm na wapoe no, ɔse na onyansaa wɔ yi. Sɛ mekasa kyerɛ badwemba, na onyansafo beti na n'ade nim adɔɔso, na ɔbakwasea na ɔbɛpo na wakɔ amane mu. Nti woka Proverbs chapter 22 verse number 3, ɔse wɔ ne tifo de ohu bɔne a ɛreba o, na ɔde ne ho behinta. Na tete kwaa deɛ, ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtena mu anya asotwe. Luke chapter 16 verse number 19. Mekenkan kakra bi because nkurɔfoɔ bi a yɛwɔ asase nnɛ yi nnɛ yi yɛyɛ bere so yi. Nnipa bebree de Awurade Nyankopɔn asɛm odi agorɔ a ɔnni mu nsunsuanso ɛyɛ dɛn ɛbɛba akyire. Ɔnim. Tebea na wonim na ɔde Awurade asɛm di agorɔ a metu fo nnɛ. Luke 16 19 no mekenkan Bible na ɛkasa no tie ne tie ne yie. Ɔse na ɔdefoɔ bi tenaa ase a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne nhwene pa Ɔde asetena fɛfɛ yɛ dɛn? Egye n'ani daa. Hallelujah. Nti wote hɔ nom a wode asetena fɛfɛ egye w'ani. W'adwene ne sɛ wonya sika, ɔsɛ wokɔ club kɔwe nsa. Fa mmaa no wɔn de da rɔfrɔf kɔ ahyɛwo, fifa mmaa no wɔn de da. Wewe nsa no nom jot ne wii. Ɛno na ɛyɛ asetena fɛfɛ na mpa. Wode saa mmiri de wobɛpo awurade asɛm wobɛyɛ no fine. Yɛtu fo a womfa. Bere bi atwa mu no ne yɛdidi agorɔ na deɛ ehu yɛ no. Menua, ɛno ne yɛgyina so yɛn nso yɛtu fo bie. Sɛ nkɛbɛyɛ a Dwane firi w'akwammɔne ho, na Awurade asotwe amma wo so. Na Awurade asotwe ba wo so a, wogye wo ho anni o. Na mmom nka ne ntɛntɛm, me berɛ no nti. Wɔse na ohiani bi nso tenaa ase a wɔfrɛ no Lazarus a wɔde no kɔtoo n'aboboa no, wɔde kɔtoo osikani no aboboa no. Na ne kɔn dɔɔ sɛ obɛdi mporoporowa a ɛfiri osikani no aboboa no no guguu fam no. Nanso akrama bɛtaferee n'akuro, na ɛbaa sɛ ohiani, ɛbaa sɛ ohiani no yɛɛ dɛn? Ɛwui, na abɔfoɔ bɛsoaa no kɔɔ Abraham kukum. Yei. Enti wo nso wote hɔ no ma wose me deɛ menni sika nti menkɔ asɔre. Hia a ehia wo nti, ahokyere a wonam no nti wontumi nsom Awurade yie. Ɛna ababaawa sika kakra, aduane kakra a wobɛtɔ adi nti wode home ma mmarima worɔfrɔf na wo ne mmarima deda worɔfrɔf, oil the name of money. Wogye a na wabɛdi. Lazarus na ahia na ɔsan yɛ yarefoɔ nso wɔsom Awurade nokorɛ ne tenenee mu. Na Bible sɛ berɛ a Awurade Nyankopɔn too ne nsa frɛɛ no no ɔnyaa Abraham kokom kɔtwenee. Na wo nso a wote me nka me ne wo mmienu yɛwɔ ahokyerem deɛ, nanso mma ahokyere no nsi wo nkwagye ho kwan da. Mma ahokyere a wonam mu nsiw kwan sɛ wobɛsom Awurade Nyankopɔn nokorɛ mu ne tenenee mu. Ɔsɛ dɛ no ɔde ne kɔtwene deɛ Abraham kukum. Hallelujah. Na ɔdefoɔ no nso so wui, na wɔsiee no, na ɔmaa n'ani soɔ no wɔ asamado no, na ɔwɔ deɛ yi anyanyan mu, according to Isaiah chapter 14 verse number 9. Kenkan hɔ, wowɔ abere a kenkan hɔ. Isaiah chapter 14 verse number 9, saa nyanyan deɛ wobɛhu.

Ɔse na ɔhunuu Abraham akyirikyiri ne Lasaro sɛ ɔtwere ne koko mu, na ɔteaam sɛ, Agya Abraham ei, hu me mmɔbɔ na soma Lasaro na ɔmfa ne nsateaa nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mmɛdwodwo me tɛkyerɛma, na mewerehunu amane ogyaframa yi mu. Hallelujah! Ha na mepɛ yi. Sikani na na ɔte asase so a Bible sɛ ɔde sika ne ahodeɛ fɛɛfɛ, nhwene pa, ne ntade pa yɛ dɛ gyee n'ani daa daa no. Ne wu akyi a wɔamfa Awurade asɛm no, wɔamfa Awurade Yesu Kristo anyɛ hwee a, yɛbɔ dawuru a ebinom hu sɛ yɛreka nkwaseasɛm, ebinom hu sɛ yɛdi agyim, yɛne dwumadi sɛ wɔbɛ Awurade som ɛsom wɔn sɛ bɛka ne nsɛmpa a wɔmpɛ bere no nti no, wɔde di agorɔ. Na ɛberɛ a n'ani baa no ho sɛ wɔadi nkwaseasɛm no, hwɛ baabi a na ɔhyɛ. Ɔse, m'agya brɛɛ me serɛ so ma Lasaro na ɔmfa ne nsa teaa sei. Nkobu nso mmɛsɔ me tɛkyerɛma so na me menhunu amane ɛwɔ ogya frɛma yi mu. Saa ogya no na wo a wode Nyankopɔn asɛm di agorɔ wopɛ hɔ akɔ o. Wo nsam gyam no wɔansiesie ɛma nipa. Na mmom wo a wodi Nyankopɔn asɛm bɛdi agorɔ no, wo na Awurade sɛ ɔbɛto atwene ofi sɛ Satan ɔde Nyankopɔn asɛm di agorɔ. Nti Nyankopɔn nso asiesie ogya frɛma yi sɛ ɔde ne kɔ akɔto atwene mu. Nti ɔbɛma wɔn kwan a Satan su bɛwura wɔn mu biara. Wɔma wode Nyankopɔn asɛm di agorɔ. Dɔfoɔ, metu ɔba nyansafoɔ fo. Tie Awurade asɛm na tie no yie. Ɛfiri ne kure sesa w'adwene firi w'akwammɔne ho o, medɛ mesrɛ wo. Nea Awurade ama yɛahu no deɛ aso ate ne yɛn so yɛdi ho adanse akyerɛ wo. Nti medeɛ na meka o, sɛ Awurade amma a, wankasa wobɛwu. Hallelujah. Meka hallelujah na wagye me so Awurade asɛm na yɛbɛtie. Wohyɛn baabi a wopae me, Awurade, amma a, mɛgye wo so sɛ w'ankasa wobɛwu ampa, firi sɛ asetena mu a yɛwɔ yi, ɛda sɛ Yesu Kristo bɛba abɛto wo wɔ wo bɔne anaa wo tenenee mu, anaasɛ wobɛwu wɔ wo bɔne mu anaa wo tenenee mu. Ɛno gyina w'ankasa a wote me nka yi wo so. Menim sɛ wo social media anɔpa yi a wotie, anɔpa awia yi, anwummere yi a wotie me. Tie Awurade asɛm na fa bɔ wo berɛ o. Ɛti mɛbu sɛ, ɔse me ba, ɛmma mmara nwoma wei mfiri, mɛbu sɛ, Joshua chapter 1 verse number 8. Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ, Mede wobɛwɔ akɔkyɛ asase no ama Israel, memma Israel. Na mmom, Joshua 1 8, ɔsɛ na mɛmma mmara nwoma yi mfiri w'anom da, dwene ho anɔpa wia nwummerɛ, na ɛno na w'akwa bɛyɛ ɔdɛn? Ɛbɛyɛ wo dwoodwoo. Wokae Second Chronicle chapter 20 verse number 20, 20 no. Ɔse monye me Awurade Nyankopɔn nni na mo ase bɛtim, na m'adiyifoɔ no nso so wɔka me nsɛm paw nokorɛ, monye wɔn nni na mobɛdi yie. Hallelujah yi, ɛnyɛ odiyifoɔ a ɔka kyerɛ mmaa sɛ momfa mo pieto ne mo brazier mmra. Ɔyɛ atoro diyifoɔ, Awurade honhom nte ne mu. Deɛ Nyankopɔn afrɛ no, ɔka Nyankopɔn asɛm. Nso so kɔ ne sɔfo ma wakwankyerɛ na wohwɛ no anyina Awurade asɛm so a ɛnye, firi sɛ ɔɔden no ama Satan. Firi sɛ Bible se sɛ onifirani kyerɛ ne yɔnko nifirani kwan, wɔn nyinaa yɛ dɛn? Wɔn nyinaa bɛhwe amena mu. Awurade Nyankopɔn nhyira wo sɛ woatie nyansa. Ɔnka wo ho na ɔma wo yɛ kodoɔ ho. Ɔma wo ahoɔden a wobɛtumi de anante tenenee ne nokorɛ mu. Kristo, ɔnhyira wo. Bye bye.